Norma, I vex, one, all mothers vex and she come out to apologize to all mothers and secondly I see say temper, nothing temper no fit do. You see am, now now, she still come out apologize. I even talk am say beat my pikin for me no reach belle o. She talk am with out of anger. I believe say many of us go understand. Then on her comment section she come say see o my sister, my cousin, she don still she don release her video yes my sister for that i just say may i chook mouth for that one you know say when this thing dey go on all of us we say editorial make she quiet editorial no ever quiet e no ever talk na this one be her first video when she do for me if you really as you claim say you come outside to apologize and uh, to revoke all those uh, costs back to the sender no answer just ignore everything Yes where dem for where dem stay together quarrel must dey because yesterday when me when I dey here dey talk I vex you understand I vex no be say the vex na I just I dey emotion you know seeing your sister or maybe person dey pass through suffer dey pass through pain my sister for me I no fit take am yes I dey I don I can't say I don fit people or I can't say I no fit people I see say you say you dey fit people you understand no be that one i wan really talk wetin i wan really talk make we drop this matter yes na be my second uh, talk i receive some comments commenters i beg this one na family matter and we come dey react to wetin dem bring come out if na wan drop comment whether na uk team you be whether na editorial team you be what is bad once you see say is bad for peace to reign criticize that thing say is bad You see why we dey say Nigeria, Nigeria our country, the politician, the leader, they no dey do well. You see them because they no dey fit dey talk truth to their self. This small social media association when we are community when we dey so, Nigeria eh social media community when we dey so, many people una go see the truth for una to stand for the truth, una go dey beat around over the bush because you be team of eh eh UK. You see a lady I believe say na many of us wey dey drop comment, we we all all of us na lady. You see a lady drop a a video with tears whether she forge am, if person dey even dey forge tears you go know o. Yes, where me for dey say okay when you come dey edit, when you see say you cry like that why you no edit am? But na when she take dey emotion, she need to put am. Edit, when she come dey edit am, she don already get herself but na the video when she when she do, na how she take react, na the video she need to bring out. I never be when I never be content creator now they say eh when you come dey when you come dey when you wan bring am come out you no say this part no be your hand you take bring am no be now I don understand say a content creator wetin you decide to bring come out na you bring come out and as she take feel as the thing take do am as she take do the video she need to put that emotion part if you really look editorial that part when she dey cry if you look am deep you know say that tears was genuine tears You know say wetin you pass through in this world, in this earth, or maybe wetin person do you, sometimes when you go dey in your silent place, you don already forgive the person, but you can never forget. I do live stream about that. Anytime when your mind go back, you always shake your head, tears go go come out. You hear when editorial she say when she cry,

Why she take am? Wetin be sugar cane? House wen you dey? House wen you dey live? No be small pikin, editorial go don be adult den or editorial fit be teenage if na even teenage or adult. House wen you dey? You wan eat food? House wey we call one, mother no dey house. She say she dey pray, she dey do fasting, she dey pray. You know sey I no talk about dat one. Person dey pray, She dey do fasting and she dey hungry. Wetin, sugar cane na even food? Sugar cane na food? She pay, see editorial, you the commenter no be Ekeme o, Ekeme do am out of anger and out of I I she no know, na so I go take put am now because my own don you know I vex, I I para yesterday because seeing person cry, talking her story, me I get my story too, everybody get her story.

If you even come out you say you beat editorial because out of anger that you suppose to eat am eh na still it can never be still for me I no look am like still when I do that video yesterday I say maybe you go come out say eh she steal am you no give am na make you beat am no na dey the same house e dey stay under your mom please my people my commenters I believe that na commenters really come trigger these things out. Let's drop this matter.

Kezi no wan see anything. Dem dey see like that. Everybody come be cold water. If everybody na cold water, that family, dem go too use dem take do In fact, sometimes it's good to get at least the fire one when those wey dem think say dem then the fire one go quench dem. Na im be Kezi when she do. No be as e take, I no say make you insult Ekene. You can talk to your senior without you no insult. And wetin Kezi really talk now say, you don forget that you be the real, I no wan dey no zip all those things come outside. May matter die down. Now you see they come out say make people they treat people well. Kezi was talking to her. At the end, the teacher really sit down. Ah, this thing na my own. Oh. My beauty sister come they fight for me. Okay, may I, I see that day when I when when uh, eh, UK insulted editorial children, I talk and say editorial the boy as he dey now. Nobody when dem hear say dem insult her children go happy. This one na lesson to many of us when you dey feel say ah na this person as far say you no see am for the person hand you no see the person with your two eye no as we dey as I dey bear Naija daughter step family no be some people still dey use step family fake so China o but as far say no be him we no need to no rush I hope say as our sister UK family come out with apology with all the mothers person your pikin not just be only your pikin na everybody pikin including my own if the person dey swear for people children people no dey take am I pray may God reduce this our temper out of ox out of anybody when get temper because temper can cause you eh, things when you will sit down you will regret I believe say UK regret

children. He say na my sister um she say na my nephew make una know o um make we be very nephew abi niece um make we know o make we be very careful okay make we be very careful I hope make every all the mothers make we drop our anger me my sister my beautiful sister UK I drop me no even get anger for you okay abeg make peace reign editorial as you don cry your bitterness out please let the matter die down and you can use that word because you don already talk am come out you can use am you get big platform use am encourage many girls many ladies as our aunty talk yesterday use am encourage many girls many of us get story to tell but we just look am you know but as far as you don use bitterness take come outside as you dey do your vlog sit do sit down use your own take talk No be say you dey insult UK, no be say you just talk. I remember when I say, ah, wetin you dey do? Are you a house help? Are you a a a, a, hel- eh, so- eh, eh, you dey hawk something or you dey do f- eh, phone eh, this thing? Remember that is not you know. Just try encourage people because you get big platform, okay? And I hope everything don rest, everything don die down. Me, I no even know what to talk again because I'm just

In fact, UK wey better pass you. You see when editorial first, when dem first talk about editorial, people clap hand for UK. Then editorial people use scale take beat am. Some few like you two of una wey I see for my comment section, wey una dey clap hand follow UK. UK don realize her mistake sey wetin she do e no good, but you still carry the matter sey she do it well. Make we no dey clap hand for bad thing. If I even be team anybody, that person do something, I will sit down for this my joko, I go blast the person, I go let am know say you do wrong, na so e suppose to be. If you are, if you, if you get fear of God, stand for the truth. If our country, Nigeria, those politician, maybe PDP or APC, APC leader do something and na APC na im be president or governor for the state, Dey discipline am, dey let am see am, our country go better. Those things make we no carry am enter social media. Yes, I dey talk to my Nigeria people. Make we no carry am enter, what is bad? Tell, talk am say it's bad. How you go dey come out wey everybody, mothers dem dey cry yesterday for editorial, she take cry. You dey say dey give am? Ah! Sometimes, Make we dey be careful for wetin make person no go throw mouth and that thing go come dey follow that person. E no good. Na this one I get to talk my beautiful people. I hope una don watch UK. If una never watch UK editorial, make una try watch am. Try treat people well because you don't know tomorrow. You don't know day when e go break you tomorrow. Mm-hmm. Ask me again. Person stay with you today, e no deny that person destiny. Person sleep your house today, e no deny that person victory. Be careful. Be careful.